Сәлам! Без бүген Татар китабы йортында Яңа исем проектының чираттагы очрашуына килдек. Бүген безнең спикерыбыз Ландыш Әбүдарова. Ул безнең укучыларыбызга әсәр язырга, яңа әсәрләр барлыкка китерергә өйрәтәчәк. Карыйк әле, килеп чыгар микән берәр нәрсә? Безнең бит инде беләбез, әдәбиятта, мәдәнияттә бар ренессанс вакытлары, бар декаден, декаданс вакытлары.

Уйларыбызны кәгазьгә куюрак төшерергә. Ярар, ниндидер прогресс сизеләме соң, бармы берәр нинди фикерләр?
Әйе. Бу минем өчен этәргеч булды диеме соң. Мәсәлән. Бу лабораториягә йөргәнгә кадәр мин әле өстәл каршына утырып, махсус менә әсәр язам дип утырганым булмады. Ә менә бу проект, диик, бу проект менә нәкъ шул юнәлештә эшләргә этәргеч булды. Исәнмесез.
Сез нәрсә турында язачаксыз?
Бүгенме? Мин бөтенләй хикәямне инде язып бетердем. Ул хикәя минем авыл кызы турында иде, үзенең асылын эзли торган.
Бу мәктәпнең, бу проектның файдасы булдымы сезгә? Әлбәттә, чөнки мин күбрәк шигырьләр язам һәм миңа хикәя язуда үземне сынап карарга бик кызыклы булды. Ә ничек сез хикәя язуга килдегез? Нәрсә ярдәм итте?
Хикәя язугамы? Бала чактан үзеннән-үзе ничектер килеп чыга башлады инде, шигырьләр язуда, хикәяләр язуда. Белмим, ничектер шуның белән бәлки туганмындыр мин. Ягъни менә һәр җөмләнең үз бурычы бар. Һәр җөмлә урынлы кулланыла. Һәм текстны яза башлыйбыз. Исемчеләргә бирем бирелде, хәзер алар егерме минут эчендә бер хикәя язарга тиешләр. Ул хикәядә Бүген кояшлы көн дигән яки Бүген яңгыр ява дигән фраза булырга тиеш. Нәрсә килеп чыгар микән, карыйк әле. Сез нәрсә турында язырга булдыгыз? Әле, әлегә белмим, но нәрсәдер тагын авылга алып кайта мине, әнигә алып кайта, хатирәләргә. Әллә ни.
Әнигә сез кызыл каләм кулланасыз, бу бренди символич, символны аңлатамы?
Юк, шундый, шундый ручка гына бар, сумканы. Кара. Ә мин үземнеке белән килдем. Яңгыр ява.
Болытлар җыелды, җил-давыл кубарып тора. Күктә диңгез җыела. Зәп-зәңгәр дә, соры да, куе да. Һәр зур объект күп кенә кеп-кечкенә детальләрдән тора бит. Мин менә тамчы. Яңгырның бер өлеше. Мин тамам. Ә яңгыр ява да ява. Минем көчем бар, минем үсәсе килә, минем зур уңышларга ирешәсе килә. Күктә кала алмыйм. Җир үзенә тарта. Сезнең фразагыз Кояш кыздыра дип атала. Сез Кояшны чакырып чыгарга телисезме бу суык көндә?
Юк.
Сез һәрвакыт кешегә бәйләнәсез, без дә сезгә бүген бәйләнергә булдык. Әгәр дә сез китап язсагыз, ул нәрсә турында булыр иде? Ну, мин вообще-то язучылар турында интервьюларымны чыгару теләге бар ул. Ну, ул чыкмаячак, аны беркем дә артыннан йөрми, мин үзем дә. Ә китап чыгару, менә бүген Язучылар союзыннан чыктык та, Алсу әйтә. Мин синең ни өчен Язучылар союзына йөрүеңне аңладым, ди. Бу бит чын театр, ди. Менә шушы Язучылар союзындагы театрны, шушы тормышны нинди дә булса форматта эшлисе килә минем, ләкин мин аны нидер китап дип тә беренче дә күз алдына китерә алмыйм. Но менә шушы Язучылар союзындагы атмосфераны нәрсә, ниндидер форматта дөньяга чыгарасы килә.
Әгәр дә хәзер Ладуша Бударова биргән әйберне ясап, язып карасагыз, кояш турында яки яңгыр турында нәрсә килеп чыгар иде микән? Юк, юк, юк. Язмый, яза алмыйм, яза, яза алмыйм. Анар аудиторияне күз алдыма китермичә мин эшли алмыйм. Ә ул кояш турында, йолдыз турында, тагын кроссовки турында мин кем укыйсын белмим, күз алдыма китерә алмыйм әле. Рәхмәт.
Ә менә безнең остазлар нинди дә теманы алып язырга өйрәтә алалар сезне, шуңа күрә безнең дәресләргә килегез, катнашыгыз, күрешербез. Бу инде бу проектка башлыча нигез салучы кеше менә безнең Гөлиса апа. Сез ничек уйлыйсыз, укучыларыгыз максатларына ирешә алырмы? Әлбәттә, без башлаган эш һәрвакытта да җиренә җиткерелергә тиеш һәм мин беләм, чөнки үзе теләге белән белдереп килгән авторлар дип әйтик, алар яшьләр, алар максималистлар, алар, әлбәттә, эшләрен җирендә теге каядыр ташлап калдыра торганнардан түгел. Нәрсә дә булса, барыбер эшлиячәкләр. Нәрсә дә булса. Һәм камиллеккә ирештерү ул остазларыбыздан тора. Безнең остазларыбыз бик әйбәт. Һәм менә беренче нәтиҗәләрен без аларның күрә башладык. Киләчәктә аларның китапларын да, җыентыкларын да күрергә насыйп булсын. Мин аларны киләчәктә күбесен татар әдәбиятының киләчәге дип күрәм. Хәзерге вакытта безнең шулай ук проектка килеп кушылырга була, монда килергә, утырырга, тыңларга була һәм, әлбәттә, язып карарга була. Сез кемнәрне чакырасыз әлеге проектка? Әлеге проектка язырга теләге булганнар беренче чиратта, икенчесе, үзенең нидер амбицияләре булырга тиеш, әлбәттә, теге татар әдәбиятында үзен ишеттерергә теләгән кешеләр, үзенең сүзе булган кешеләр һәм, әлбәттә инде, татарча яза белгән кешеләр. Рәхмәт.
Син бүгенге дәрестә нәрсәләр өйрәндең? Мин бүген хикәя яздым. Беренче тапкыр диярлек. Мәктәп чорыннан алсак вакытны Ландыш апа ярдәме белән чыкты бер әсәр һәм шуңа өйрәндем. Ландыш апа, әйтегез әле, зинһар өчен, сез бүген нәрсәгә өйрәттегез һәм куелган максатларыгызга ирешә алдыгызмы?
Без бүген Ә алда әйтелгәнчә, гап-гади бер җөмләне әдәби текстка әйләндерү күнекмәсен уздык бит инде. Һәм хәтта үзебездә көтелмәгән инсайтлар алдык үзебез өчен. Һәркем теге бер җөмләне текстка әйләндергәндә үз күңелен ачып сала икән. Шуңа күрә язучы эше, һәркем үзе аңлагандыр дип уйлыйм, язучылык эшенең ни дәрәҗәдә ихлас, намуслы дип әйтим, мин вөҗдан эше икәнен. Язучылар менә һәрхәлдә менә шушыны аңлап киткәннәрдер. Яшьләр арасында миннән кала гениаль һәм перспективалы кешеләр бармы әле? Бөтенесе дә перспективалы, бөтенесе дә гениаль, һәркайсы әле үзен эзли.
Рәхмәт, рәхмәт, күрешербез.